Häzirki wagtda ulag önümçiligi pudagynda alnyp barylýan tehnologiýa üstünlikleri çäksizdir. Indi sürüjiň etmeli işleriniň ählisini oň özi ýerine ýetirýär. Daniýaň paýtagty Kopengagen barada gürrüň edilende, öz bezegçilik we binagärlik aýratynlygy bilen hem meşhurdyr. Karpat daglarynyň iň uly dag depeleriniň biri Tatrany

Hytaýyň şu ýyl üçin içerki jemi önüminiň ösüş depgini ýedi göterim ýokarlanar diýlip garaşylýar. Bu bolsa geçen ýylyň görkezijisinden dört göterimlik azdyr. Ýurduň hökümeti makroykdysady syýasaty durnuklaşdyryp, bu ugurda ösüşiň durnuklylygyny saklamak üçin tagalla etjekdigine ynandyrýar. Ozal ösüş depgininiň iki belgili sanlara deň bolup, indem aralyk görkezijileri eýe bolmagy täze kadalar diýen ada eýe boldy. Hökümet şular ýaly ýagdaýyň peýdaly tarapynyň bardygynam aradan aýyrmaýar. Çünki ol ykdysady özgertmeleri durmuşa geçirip, ösüşiň hilini ýokarlandyrmaga itergi berýär. Häzirki wagtda ulag önümçiligi pudagynda alnyp barylýan tehnologiýa üstünlikleri çäksizdir. Indi sürüjiň etmeli işleriniň ählisini oň özi ýerine ýetirýär. Şweýsariýaň Rinspeed kompaniýasy BMW I üç elektrik hereketlendirijili ulag esasynda döredilen sürüjisiz taslamasyny görkezmegi karar etdi. Ulagyň üçeginde ýerleşdirilen sanlaýyn surata düşüriji ony dolandyrmak ulgamynyň esasyny düzýän enjam bolup hyzmat edýär. Olar ulagyň öňünde dörän ähli töwekgelçilikleri hasaba alyp, sürüjiň ýolagçy hökmünde rahat dynç almagyna ýardam berýär. Ulagyň taslamasynyň üstünde işleýän hünärmenler ýolagçy bilen sürüjiň uzak ýolda ýadamazlyklaryny göz öňünde tutýan täzeçillikleň üstüni ýetirip durýarlar. Elbetde, bu taslamany gollaýanlaň sany näçe bolsa-da, şonça-da oňa garşy çykýanlaram bar. Çünki heniz adamlaň hemmesi öz janlaryny ulaglarda oturdylýan sanlaýyn enjamlara ynanyp bilmeýär. Şol ugurdaky hünärmenler muň üçin ýene ýigrimi ýylyň gerek boljakdygyny bellemek bilen, häzirlikçe diňe ulag pudagynyň geriminiň giňeýşine syn etmegi maslahat berýärler. Ýaponiýada geçirilen ylmy barlaglaň netijesine görä, iki müň otuzynjy ýyla çenli ýurtda satyljak ulaglaň her onunjysy daşky gurşaw üçin zyýansyz bolan ekoulaglar bolar. Olaň söwdasy ýurduň içerki bazarynda iki müň otuzynjy ýylda dört ýüz müňe barabar bolar. Mundan başga-da, şol ugurdaky ulaglaň önümçiligi wodorod beketleriniň sanynyň artmagyna hemem ýangyjyň bahasynyň aşak düşmegine getirer. Hytaýda ýaşyl energiýa atly barlaglary geçirmek işi üstünlikli alnyp barylýar. Ýurduň Hebeý sebitinde bolsa, daşky gurşaw üçin zyýansyz energiýany almakda, esasan, Gün şöhlesine hemem ýele bil baglanýar. Sebitiň Çžançžakou şäheriniň golaýynda ýerleşýän Çiçehuaýn obasyndaky ýaşaýyş jaýlarynyň her birine Gün panelleri ornaşdyrylyp, şoň kömegi arkaly her hojalyk muzdsuz iki müň kilowat energiýany ulanyp bilýär. Fotowoltaik geçelgesi atly Gün bekedi Pekinden Çjançjakou şäherine barýan gara ýoluň iki tarapyny tutmak bilen, ol ýaşyl energiýa meýilnamasynyň bir bölegini öz içine alýar. Gün panellerinden alynýan energiýany ulanmak ýylda on bäş müň tonna kömrüň gazylyp alynmagyny kemeldär. Häzirki wagtda ýollarda hereket edýän welosipedleriň sany ulag serişdelerine garanda sähelçe az bolup, muň özi bolsa oň ulaglara esasy bäsdeş bolup çykyş edýändigini görkezýär. Germaniýaň ilatynyň köpüsi soňky wagtlarda işe ýa-da dükana gitmek üçin hut oň hyzmatyndan giňden peýdalanyp başladylar. Çünki welosiped ulag dyknyşyklaryndan gaça durmak üçin iň amatly serişde bolup, ýolda örän köp wagtyňy tygşytlap bolýar. Çagalyk ýyllarynda welosipedi sürüp öwrenen adam ondan hiç wagt el çekmeýär. Berlinli bezegçi Oliwer Zinç üçin welosipedçiň egin-eşikleriniň rahatlygy köpugurlylygy aňlatmalydyr. Ol bu zatlary sargyda görä tikip, şolarda esasan Beýik Britaniýada we Irlandiýada giňden peýdalanylýan penjekler üçin niýetlenen ýüň matalary ulanýar. Mundan başga-da Oliwer matalyň reňkini ýylyň paslyna görä saýlaýar. Bezegçiň ýygyndylarynyň arasynda zenan welosipedçiler üçin niýetlenen egin-eşiklerem bar. Şular ýaly üç bölekden ybarat bolan lybas iki müň ýewro durýar. Oliwer Zinsiň işleýän kärhanasynda öz iş ýerine welosipedli gitmek isleýänler üçin niýetlenen ýörite egin-eşiklerem görmek bolýar. Matalaň ýüzi suwy geçirmeýän ýörite çig mal bilen örtülip, bu bolsa welosipedçiň ýagşyň aşagynda galan halatynda-da, öl bolmagynyň öňüni alýar. Howaň nähilligine garamazdan, welosipedli barjak ýerine adaty geýýän eşikleňi zaýalamazdan barmak mümkinçiliginiň bardygyny Oliwer öz işlerinde görkezmegi başarýar. Geçen ýylyň ýaz paslyndan bäri, bezegçi öz egin-eşiklerini dükanlarda-da ýerleşdirip başlady. Bu ýygyndyny bolsa, ol dükanyň eýesi Ulrih Griz bilen bilelikde taýýarlapdyr. Ulrih welosipedleri satmak bilen meşgullanyp, oň ähmiýetini ilatyň arasynda ýitirmän saklamaga çalyşýar. Germaniýada şol ulag serişdeleri üçin gerek bolan zatlary alyp-satmak bilen meşgullanýan dükanlaryň ençemesi bar. Ses tolkunlary mukamdan başlap, dile çenli dürli ýerlerde ulanylýar. Ses tolkunlarynyň tehnologiýasy adamlaryň gündelik durmuşy, şol sanda habarlar we aragatnaşyk pudaklary bilen jebis baglanyşyklydyr. Dördünji senagat öwrülişiginiň çäklerinde ses tolkunlarynda işleýän täze tehnologiýalar işlenip düzüldi. Bu ulgam söwdada-da giňden ulanylýar. Çalt we amatly töleg ulgamy ses tolkunlaryndan peýdalanýar. Smartfony ses tolkunlaryny hasaplaýjy enjamyň golaýyna eltmek bilen tölegi amala aşyrmak bolýar. Şeýle-de bu tehnologiýalar telewideniýä oňyn täsirini ýetirdi. Ses tolkunlarynyň tehnologiýasynyň goşulmasy smartfon arkaly ol ýa-da beýleki haryt barada maglumatlary almaga mümkinçilik berýär. Mundan başga-da, häzirki zaman tehnologiýalary uniwersitetlerde işjeň ornaşdyrylýar. Ses tolkunlarynyň tehnologiýasam bütin dünýäde ykrar edildi hemem ykdysadyýetiň itergi güýjüne öwrüldi. Siziň pikiriňizçe, awtobusdaky elleri ruçkaly, galamly hem depderli ýolagçylar näme bilen meşgul bolýakalar? Olaň köpüsi görýän zatlaryny beýan edýän bolsalar, Andreas Sandman ýolagçylaň keşplerini kagyza geçirmäge çalyşýar. Şweýsariýanyň Sýurih şäherinde grafika bezegçisi hem suratçysy bolup işleýän Andrea, öz ykbalyny edaradaky iş stoly bilen baglanyşdyrmak islemän, her gün birnäçe sagatlap awtobusda aýlanyp, ýolagçylarda uly täsir galdyrmaga çalyşýar. Şeýlelikde, Andrea Sandman öz döredijiliginiň manysyny adamlaryň arasynda görýär. Iş ýerine gelenden soň bolsa, ol awtobusdaky ýerine ýetiren çyzgylaryny internet sahypalarynda ýerleşdirýär. Andreýaň döredijiligi dünýäň dürli ýurtlarynyň suratkeşleriniň ünsüni özüne çekýär. Ýakynda oň surat ýygyndylary jemlenen kitap çap edildi. Mundan başga-da, Andreýa Sandman ýaňy suratkeşlige baş goşýan högesekler üçin okuw maslahatlarynam geçirýär. Bu Syrly bag diýlip at berlen reňkleýji kitapçany suratkeş bezegçi Johanna Baswart döredipdir. Togsan alty sahypadan ybarat bolan şol kitapçaň ähli sahypalarynda güller, ösümlikler, haýwanlar we jandarlar şekillendirilip, olaryň arasyndan syrly bag görünýär. Şotlandiýada ýaşaýan otuz bir ýaşly suratkeş bezegçiň kellesine ullur üçin niýetlenen reňkleýji kitapçany döretmek pikiri dört ýyl mundan ozal gelipdir. Bölek-satuw ulgamynda kitap söwdasy bilen meşgullanýan Bea Kowalýowyň aýtmagyna görä, şeýle kitaplar tekje-de peýda bolan dessine, olaň hyrydary köpelip, olara isleg hatda krossword kitaplara garanda-da uly. Psiholog lukmanlaryň pikiriçe, reňklemek işleri adamyň beýnisini rahatlandyryp, oň dynç almagyna ýardam berýär. Syrly bag kitaby Johanna Basfordyň bu ugurdaky ilkinji işi bolup, olary dünýäň ýurtlarynyň ýigrimisiniň kitap bazaryndan tapyp bolýar. Häzirki wagta çenli şol kitabyň bir bütin ondan dört milliondan gowragy satylypdyr. Johanna bu ugurda tebigatdan ylham alyp, ähli reňklemek işlerini elde ýerine ýetirýändigini gürrüň berýär. Atasynyň bagban bolup işlemegi bilen, ol çagalyk ýyllaryny ösümlikleň we gülleň arasynda geçirip, şu zatlaryň özem oň zehininiň hasam ýitelmegine ýardam beripdir. Häzirki günde agaç öý goşlarynyň bezegçisi bolmak aňsat bolup, muň üçin diňe Özüň döret atly kitaby peýdalanmak ýeterlikdir. Germaniýaly Tomas Berntaýleriň şo kitaby arkaly her bir işi döretmek üçin çyzga görä yzygiderli hereket etmek gerek. Özüň döret atly kitap bu ugurda ýönekeý düşündiriş berýänligi üçin sarp edijileriň uly islegine eýe boldy. Şol unanma arkaly haýsydyr bir zady döretmek üçin bary-ýogy iki sagada golaý wagtyňy sarp etmek ýeterlik bolýar. Bezegçiler Anna Rilwau hemem Gerhard Kallerman bu gezek öwrenijilere dik goýulýan çyrany ýasap görkezmegi maksat edindiler. Muň üçin gerek bolan önümleri olar köne zatlar satylýan dükandan tapýarlar. Bezegçiler şeýle çyrany döretmek üçin altmyş ýewro harçlap, bary-ýogy on dokuz minudyň dowamynda oň şeýle görnüşini işläp taýýarladylar. Tomas Berntaler Eger-de nämedir bir zat döretmäge girişýän bolsaňyz, onda size muň üçin ilkinji nobatda çyzgydaky düzgünleri berjaý etmegiň zerurdygyny ýatladýar. Armin Mýuller-Ştalyň studiýasy Germaniýaň Şlezwig-Golştaýn welaýatynda, Baltika deňziniň kenar ýakasynda ýerleşýär. Armin Mýuller-Ştal köp sanly dünýä derejesindäki baýraklaň, şol sanda Oskar baýragynyňam eýesidir. Ilkinji döwlet baýragyna ol Bukulyp goýlan kamera atly filmde surata düşüp mynasyp boldy. Şonda Armin Mýuller-Ştala Döwlet howpsuzlygynyň serkerdesiniň keşbi ynanylypdy. Esasy uly şöhraty bolsa, ol Perişdeler we şeýtanlar atly filmde ruhanyň keşbini ýerine ýetirip gazandy. Deniýl Meli bu gadymy binada abatlaýyş işlerini geçirip, ony döwrebap ýaşaýyş öýüne öwrüpdir. Ozallar bu ýerde belli aýdymçylaň we sazandalaň eserleri ýazgy edilip, şolaň hatarynda belli aýdymçy Dominik Demunio özüniň Valare atly meşhur aýdymyny ýazdyrypdyr. Jaýyň içki bezeglerinde öý iýesi tebigy çig mallardan peýdalanypdyr. Aşhanadaky ellinji ýylda öndürilen eti ýukajyk edip kesýän köne enjamy Daniil Meli ýurtda etiň mekany bolan Parma şäherinden getiripdir. Jaýyň içine ýagtylygyň köp düşmegi üçin oň durky täzelenende galyňlygy bäş santimetre barabar bolan aýnalar ulanylypdyr. Bu bolsa oň aşaky gatlaryna-da ýagtylygyň köp düşmegine itergi berýär. Bu gatda çagalaň otagy bilen birlikde ýigrimi inedördül metr meýdany bolan suwa düşünilýän otag ýerleşdirilen. Daniel Meli şu eýwanda özüniň boş wagtyny kitap okap geçirmek bilen tebigy sazlaşygy duýup bilýändigini gürrüň berýär. Mona Liza eserini Leonardo da Winçiň çekendigini köpler bilýändir. Ýöne lord Leýkratyň eserindäki bu gyzjagaz kimkä? Bu gämi, bu aristokrat ýa-da bu serkerde nireden peýda bolduka? Şuňa meňzeş sowallar köp halatda dürli çeperçilik guramalarynyň işgärleriniň öňünde häli-şindi ýüze çykýar. Mançesteriň galereýasynyň birinde belli suratkeşleň şeýle manydaky eserleriniň bäş ýüze golaýy bolup, olarda näbelli gahrymanlar hemem ýerler suratlandyrylypdyr. Ýurduň çeperçilik guramalary tarapyndan Çeperçilik detektiwi atly internet sahypasy döredilip, oň üsti bilen şeýle suratlar barada kimiň näme bilýändigini, olary şekillendirilen şahsyýetler barada maglumatlary bermeklerini soraýarlar. Ähli alynýan maglumatlar soňra Beýik Britaniýaň çeperçilik gymmatlyklarynyň gaznasyna tabşyrylýar. Gymmatlyklary ýygnaýjylaň aglabasy olara höwes bilen ýakyndan kömek berip, nähilidir bir bir maglumat toplamaga ýardam berýärler. Bu taslamany döredijiler köp gyzykly we özüne çekiji açyşlary wada berýärler. Mundan başga-da, şol maglumatlar galereýada Syry öwrenilen işleň sergisi guralanda halk köpçüligine görkeziler. Bodo Hebinig, Kolýa Bultman hemem Bruno Kolberg dagylar teýp art, ýagny ýelmenji lentalar diýlip atlandyrylýan sungat eserlerini döredýärler. Iki ýyl mundan ozal şolar arkaly diňe gijeki göwün açyş ýerlerini bezemek bilen meşgullanan bolsalar, indi dürli reňkli lentalary jemgyýetçilik ýerlerinde-de görmek bolýar. Ýelmewaç lentalaryny bezegçiler ilki mahabatlarda, dürli görnüşli şekillerde, baýramçylyk çärelerinde ulanyp başlap, az wagtdan soň uly üstünlige eýe boldular. Bu iş üçin olar ilki galamyň kömegi arkaly ýa-da kompýuterde döretjek eserleriniň çyzgysyny işläp düzýärler. Bezegçiler şu ugurda dürli sergilere gatnaşyp, myhmanlaryň köpüsini haýran galdyrmagy başarýarlar. Daniýaň paýtagty Kopengagen barada gürrüň edilende, şäheriň esasy alamaty bolan ertekilerdäki suw perisi adamlaň göz öňünde janlanýar. Ýöne ol mundan başga öz bezegçilik we binagärlik aýratynlygy bilen hem meşhurdyr. Ynha, şu bezegçilik muzeýinde häzirki zaman öwüşgininde döredilen öý goşlaryny görmek bolýar. Şäheriň Radisson Blýu myhmanhanasy bolsa dünýäde öz bezegçiligi boýunça birinji orny eýeleýär. Oň taslamasyny altmyşynjy ýyllarda ýerli binagär bezegçi Anna Ýakobson işläp düzüpdir. Dünýäň dürli künjeklerinden jahankeşdeler bilen birlikde, binagärlik ugrundan okap ýören talyplaram bu ýere diňe şo myhmanhanaň bezegçiligini görmek üçinem gelýärler. Anna Ýakobsona öz döredijiliginde tebigat ylham çeşmesi bolup hyzmat edýär. Bir müň dokuz ýüz elli altynjy ýylda oň döreden ýumurtga görnüşindäki kürsüsi şo ýyllarda uly meşhurlyga eýe bolup, ony häzirki günlerde-de dürli reňklerde öndürýärler. Binagär öz işlerinde beton bilen plastik çig mallaryny garyşdyrmakdan heder etmändir. Anna Ýakobsonyň saýlap alan ugry skandinaw ýurtlaryna mahsus ýaly bolup görünse-de, oň bütin dünýäde meşhurlygy artýar. Norwegiýaly suratkeş Arild Miltun Disney kompaniýasynyň multfilm gahrymany bolan Donald Daksy körpeleň iň bir şadyýan dosty hasaplaýar. Arild on ýedi ýaşyndan bäri öz işinden daşary Fantom hem-de Mad žurnallaryna işläp gelip, esasan çagalar üçin niýetlenen suratlary çekmek bilen meşgullandy. Häzirki günde bolsa, ol Tor Modloklind we Krut Kierum bilen hyzmatdaşlykda Disney kompaniýasy üçin Donald Daksyň täzeçe keşbini döretmegiň üstünde iş alyp barýar. Şol ördejik dünýäň dürli ýurtlarynda çagalaň arasynda uly meşhurlyk gazanyp bildi. Germaniýanyň Bremen şäherinde taryhy desgalaryň köp sanlysy bolup, gadymy bazar, Erkinlik heýkeli, bremenli sazandalaryň ýadygärligi ýaly ajaýyplyklar Renesans döwrüne dahyllydyrlar. Şu zatlary synlamaga dünýäň dürli ýerlerinden jahankeşdeler gelýärler. Şäheriň Findow sebitinde ýerleşýän bu üç gatly jaýda Sidneýden, Nýu-Ýorkdan we Baliden bolan jahankeşdeler ýaşaýarlar. Hilki Klozing Şröder alty ýyl mundan ozal şol jaýy satyn alyp, bu ýerde düşlemek isleýän jahankeşdelere kireýine berdi. Oň içki rahatlyk şertleriniň aladasyny Hilkiň özi edýär. Öz myhmanlar bilen duşup, olar üçin gerek bolan zatlary gürleşýär. Bu öýde bir gije-gündiz düşlemek üçin altmyş ýewro tölemeli. Hilki Klozing-Şröder öz jaýyny olaň kireýine berilmegi bilen meşgullanýan Traum Ferienhof-Mnunin jahankeşdelik gullugyna hasapda goýdy. Şular ýaly öýlere bolan isleg Germaniýada gitdigiçe artyp, uly girdejileri getirip başlady. Daşary ýurtlular jahankeşdelik edarasynyň internet sahypasynyň üsti arkaly olary öňünden belläp goýýarlar. Katrin Bakmen bolsa, öz öýüni uzak möhletleýin kireýine berip, her aýyna bir müň iki ýüz ýewro gazanýar. Muň özi ýerli ýaşaýjylar üçin iň bir girdejili işewürlik çeşmesidir. Koreýanyň paýtagty Seuldaky bu adaty bolmadyk garbanyşhanada müşderileriň her birine suwly bedre we gap berilýär. Çünki şo ýerde müşderiler sargyt etmeklerinden soňra goşmaça tölegi içinde altyn tozany bilen garylan çäge ýerleşýän uly bolmadyk ýörite gaplary alýarlar. Garbançhana gelen müşderiler çägäni uly gaba guýup, suwuň içinde eleýärler. Ýygnalan altyny öýüne äkitmegem bolýar. Beýleki bir seýrek garbançhanada bolsa myhmanlara owkalaýjy desgaly ýörite ýerler hödürlenýär. Şo ýerde olar gündogar usullaryna laýyklykda dermanlyk serişdelerini taýýarlaýarlar. Daşyndan adaty görünýän bu garbançhanaň her bir künjeginde agajy hemem kapasalary görmek bolýar. Onda totyguşlaryň illä golaý görnüşi agajyň şahalarynyň üstünde oturan ýerlerinde adamlaryň sesine öýkünip, gelinleri haýran galdyrýarlar. Çagalara bu ýer örän ýaraýar. Singapur özünde geçirilýän şüweleňleriniň köpdürlüligine buýsanyp biler. Emma bu ýerde ýylyň esasy iri çäresi arzuwlaryň ýörişi ýa-da Çingeý baýramçylygy hasaplanýar. Ol Malaýziýaň Penan şäherinde ýüze çykyp, Singapurda ilkinji gezek bir müň dokuz ýüz ýetmiş üçünji ýylda bellendi. Özüne çekiji, şowhun-şagalaňly karnawal baýramçylygynda birnäçe ýüz adamdan ybarat bolan toparlar ýöriş guraýarlar. Olar bilen birlikde oňa elleri çyraly adamlar, darbazlar, sazandalar we aýdym-saz toparlaram gatnaşýarlar. Dürli jahankeşdelik ýerlerine baý bolan Johor Baru sebiti Malaýziýa jahankeşdeligiň has köp gelmegine ýardam berýär. Häzirki günde şo ýerdäki Angry Birds, ýagny Erbet guşlar atly meşhur seýilgäh jahankeşdeligiň arasynda iň bir gelim-gidimli ýerleň biridir. Siziň bu synlaýanyňyz Ýaponiýaň Fuji dagyndaky iň beýik depe bolup, ol jahankeşdeler tarapyndan gelim-gidimli ýerleň biridir. Soňky iki ýylyň içinde bu ýerde bolmaga isleg bildirýänleň sany iki esse diýen ýaly artdy. Şo ýerde ýüz ýyldan gowrak taryhy bolan ýaponlaň milli myhmanhana öýem bar. Şu ýylyň ýanwar aýyndan bu ýerde hyzmatyň täze görnüşleri bolan ýaponlaň tansu aýdyşyk çykyşlaram girizilipdir. Daşary ýurtlularyň arasynda milli folklor çykyşlaryna bolan gyzyklanma barha artyp, olara bolan islegler gitdigiçe ýokarlanýar. Dabara tamamlanandan soň, myhmanlar tansçylar bilen ýadygärlik surata-da düşüp bilýärler. Hello Kitty animasiýa filminiň baş gahrymany bolan pişijegiň keşbi kyrk ýyl mundan ozal döredilipdi. Bu multfilm häzirki günlerde-de öz meşhurlygyny ýitirmän saklap gelýär. Daşary ýurtly çagalaň köpüsi Ýaponiýa diňe Kitini görmek üçinem gelýärler. Ýurduň söwda merkezleriniň tekjelerindäki ýumşak oýnawaçlaň arasynda-da Kiti pişijegi görnüşindäki şekildeň dürli görnüşleri bar. Keýo Plaza myhmanhanasynda bolsa Hello Kitty filminiň bezegçiligindäki ýörite myhman otagam döredilipdir. Niderlandlaryň IKEA kompaniýasy öý goşlaryny we hojalyk üçin gerek bolan harytlary satmakda dünýäde iri söwda ulgamlarynyň biri hasaplanýar. Bir müň dokuz ýüz segsen ikinji ýylda ol häzirki zaman usulynda işlemäge girişip, mebelleň köp bölegini hünärmenler Sarpejiň öz öýünde ýygnýarlar. Oň dünýäň kyrk ýurdunda söwda nokatlarynyň üç ýüz ýigrimi bäşden gowragy bar. Bu kompaniýa bir müň dokuz ýüz kyrk üçünji ýylda Ingvar Kamprad tarapyndan esaslandyrylypdyr. Ol IKEA söwda belgisini elli ýyl bäri saklap gelýär. Geçen ýylyň özünde kompaniýa öz önümçilik ulgamyna bezegçiligiň iki müň görnüşini girizýär. Esasanam oň kürsülerine köp isleg bildirilýär. Öýgoşlaryň her biri, dürli bezegçilik görnüşlerinde öndürilip halka hödürlenýär. Häzirki zaman görnüşli güldanlar, kitap goýmak üçin niýetlenen tekjeler. Bularyň ählisi Adişi atly ýokary hilli granitden döredilendir. Bu taslama üç ýyl mundan ozal peýda bolup, şonda ýaponiýaly suratkeş heýkeltaraşlaryň onusy bu iş üçin Takamatsu şäheriniň golaýyndaky Adişi dagynyň granit daşlaryny ulandylar. Ýöne Hytaýda arzan görnüşli daşlar peýda bolandan soň bolsa, granit daşlaryndan sungat eserlerini döretmek islegi pese düşüp başlady. Şondan soň şol ugurda iş alyp barýan kärhanalaram ýapyldy. HOTAŞ şereketi bolsa häzirki wagtda granit daşlaryndan täsin zatlary öndürmegi diňe dowam etdirmek bilen çäklenmän, eýsem şeýle önümçiligini giňeldip, granit daşlaryna täze durmuşy gaýtaryp bermegi üstünlikli alyp barýar. On üçünji asyrda Gentada ýerleşýän ammarhanaň söwda merkezi bolup hyzmat edendigine hiç kim jedel etmezden razylaşar. Kenar ýakada ýerleşen bu özüne çekiji gadymy binaň içinde ýerleşen restoranda möwsümleýin önümlerden taýýarlanan tagamlar myhmanlara hödürlenýär. Muň üçin baş aşpez Tom Wan Stinkist her gün ir säher bilen özüne gerek önümleri kabul edip başlaýar. Oň ýörite myhmanlara niýetläp taýýarlaýan tagamy üçin seldereý, sarymsak, ukrop, lawr ýapragy we käşir gerek. Bu önümleň ählisi ilki zeýtun ýagynda gowurmyşlanyp, buga goýlup, soňra oň üstüne batyrma guýulýar. Sazyn içinde az-kem ýaga gowrulan towugy Tom soňra gyzgyn pejiň içinde bişirýär. Beýleki ähli zatlar taýýar bolandan soň, peçden çykarylan towugyň üstüne gowurmyşlanan önümler sepilýär. Portugaliýaň paýtagty Lissabona ýylda jahankeşdeleň on milliona golaý gelýär. Bu ýerde jahankeşdeler darajyk köçeleň ugry bilen gezelenç edip, garbanyşhanalarda garbanmagy halaýarlar. Kasa de Paştu restorany şäheriň merkezindäki köçäň ugrunda ýerleşýär. Ol bir ýylyň içinde meşhurlyk gazanmagy başardy. Bu ýerde milli portugal tagamlary taýýarlanýar. Tagamlaň aglabasy kömür ýakylyp taýýarlanýar. Bu usul tagamyň has datly bolmagyna getirýär. Restoranyň içki bezegleri ýüz ýyl mundan ozalky döwri ýada salýar. Bu ýerde hatda hepdelik tagam sanawyny çap ediji enjamam bar. Bu enjam bir müň dokuz ýüz ýigriminji ýyla dahyllydyr. Karpat daglarynyň iň uly dag depeleriniň biri Tatrany polşalylar dünýäde iň beýik dag depesi diýip atlandyrýarlar. Tomus aýlarynda toparlaýyn gezelenje çykýanlar oň her bir depesine pyýada çykmaga isleg bildirýän bolsa, gyşyna bu ýer sportuň lyžada typmagy halaýan türgenlerden doly. Tatra daglary hakykatdanam bu ýere gelýänleň her birinde ýatdan çykmajak täsirleri oýarýar. Şo ýerden daglyklary hemem şäheri guşuçar belentlikden synlap, soňra aeroplanlarda aşak düşüp bolýar. Zakopane şypahanasy ýylyň haýsy pasyllygyna garamazdan, dynç alýanlary we saglyklaryny dikeldýänleri öz goýnunda kabul edýär. Oň golaýynda ýerleşýän Hoholf obasy bolsa, on dokuzynjy asyra dahylly bolan agaçdan gurlan öz gadymy öýleri bilen jahankeşdeleri haýran galdyrýar. Şol gezelenç mahalynda on dördünji asyrda wenger dwarýany tarapyndan gurdurylan galany synlamaga mümkinçilik döreýär. Birnäçe asyryň dowamynda ol Polşa bilen Wengriýaň arasyndaky serhet çägi hökmünde hyzmat edipdir. Finlýandiýanyň Turku şäheriniň eteginde ýerleşýän bu jaýyň daşky keşbini synlaňda, oň taslamasynyň üstünde çaga işländir diýen pikir döreýär. Ýöne binagär suratkeş Ýan Erik Andersen oň üstünde tebigatdan ylham alyp, örän akylly-başly işläpdir. Jaýyň bosagasyndan ätlän pursatyňda özüňi dürli reňkli jeňňeliň içinde ýaly duýýaň. Üstesine oň penjirelerem ýaprak şekilinde döredilipdir. Muny Ýan Erik Andersen köp ýyllaň dowamynda dürli ösümlikleri öwrenenligi bilen düşündirýär. Üç gatdan ybarat jaýyň tutýan meýdany bir ýüz kyrk ýedi inedördül metre barabar bolup, oň haýsy tarapyna göz aýlasaň, tebigy şekilleri görmek bolýar. Olar bolsa, kä halatda bezegçiligiň bir görnüşini ýada salýar. Ertekilerdäki köşge meňzeýän jaýyň ýokarky gatyndaky otag gämini ýatladýan bolsa, Ýan Erik Anderseniň özi bolsa oň hojaýynyny göz öňüňe getirýär. Gresiýaň paýtagty Afiny-nyň gämi duralgasy hemişe köp adamly bolup, olar ýa-ha golaýdaky adalara tarap ýola düşýänler, ýa-da bir ýerlerden gelýän ýolagçylardyr. Şeýle adalaň biri Kiýa bolup, ony grekleň özi Dziýa diýip atlandyrýarlar. Bu kijijik ada jahankeşdeler beýle bir köp gelmeýär. Şoň üçin binagär Elena Swaykianaki öz adamsy Kostas Warotsas bilen bu ýeri ýaşamak üçin saýlap alypdyr. Heýkeltaraş Kostas Warostasyň işlerine dünýäň dürli künjeklerinden hyrydarlar örän köpdür. Öň bu maşgala adada öz iş edarasyny döretmegi meýilleşdiren bolsa, soň ol ýaşaýyş jaýyna öwrülipdir. Jaýyň bezegçilik işleri ýönekeý ýalam bolsa, olar jana rahatdyr. Jaýyň daşky gurşawy hemme tarapdan örän özüne çekiji bolansoň, döredijiler maşgalasy o ýerde ýaşamaga uly sarpa goýýar. Penjireleriň ählisi dolulygyna açylýanlygy üçin howaň açyk we maýyl günleri bu jaý eýwanly galereýany ýada salýar. Elena bilen Kostas örän myhmansöýer adamlar bolansoň, olaryň öýleri mydama diýen ýaly myhmanly. Mundan başga-da bu ýerde bolup görenleri jaýyň binagärligem özüne maýyl edýär. Germaniýaň Rostok şäheriniň gämi duralgasy on üç, on törünji asyrlara dahylly şäher binagärligi bilen gurşalyp, hasam ajaýyp keşbe girýär. Şolaryň arasynda Keramatly Pýotryň ybadathanasy iň beýik diňli we gadymy ymaratlaryň biri bolup, oň boýy bir ýüz ýetmiş metre barabardyr. Orta asyrlar döwründe bu ýerde söwda ösüp, şoň bilen birlikde ol şäheriň hemmetaraplaýyn ösmegine itergi beripdir. Rostowyň gadymy döwre degişli ratuşasynyň binagärlik gurluşy jahankeşleriň her biriniň gözüni ilýär. Bir böleginde şäher häkimligi ýerleşýän şol ymarat birnäçe asyr mundan ozal, tutuşlygyna diýen ýaly söwdagärlere degişildi. Häzirki wagtda bu üýtgeşik binagärligi bolan jaýa islän adam girip aýlanyp bilýär. Şäheriň gämi duralgaly künjeginde ýerleşýän Keramatly Mariýa ybadathanasy bolsa Merkezi Ýewropada soňky gotik äheňinde gurlan bina bolany üçin, ol medeni gymmatlyk diýlip hasap edilýär. Bir müň alty ýüz ýigrimi bäşinji, bir müň alty ýüz kyrk ýedinji ýyllar aralygynda gurlan ybadathanaň boýy bir ýüz dört metre barabar bolup, oň diňiniň üstünden şäheriň ajaýyp görnüşi, hemem Rýugen adasyny synlamak bolýar. Demirgazyk deňzindäki iň uly möçberli Zilt adasy jahankeşdeler tarapyndan gelim-gidimli ýerleň biri hasaplanýar. Daniýa degişli Roma adasyndan syýahatçylar gämä münüp, Zilt adasyna tarap ýola düşmek bilen, kyrk minutda şo ýere barýarlar. Germaniýaň raýatlarynyň aglabasam öz dynç alyş rugsatlaryny Zültferri gämisinde guralýan gezelençleri saýlap alýar. On ýyl mundan ozal Zilt adasynda bary-ýogy birnäçe restoran bolan bolsa, häzirki wagtda bu ýerde göwün açyş, söwda, ylmy-barlag merkezleri, tebigat muzeýi bar. Şol muzeýe gelen myhmanlar deňiz tolkunlarynyň ýüze çykyşy we yrgyllylar barada maglumat alyp bilýärler. Kenarýakada gezilenjeden halatyň uzynlygy sekiz ýüz metre barabar bolan sungat alleýasyna gözüň düşýär. Şo ýerde oturyp arassa deňiz howasyndan lezzet alyp bolýar. Umuman, Zilt adasy bu ýere gelenleň her birine dürli öwüşginli ýatdan çykmajak pursatlar döredip, olaň ýene dolanyp gelmegine sebäp bolýar. Hormatly tomaşaçylar, indi bolsa on sekizinji dekabrda, hepdäň duşenbe güni, dünýäň dürli şäherlerinde boljak howa maglumaty bilen tanyşdyryp siz bilen hoşlaşýas. Hoş sag boluň!